Be dwi yma i, i, i sôn am ydy yr, um, y themau Celtaidd cyn Gristnogol yn y bedwaredd cainc o'r Mabinogi lle, lle mae stori y, y ddrama hyn yma yn, yn cymryd rhan yn dod o'r bedwaredd cainc. A wedyn mae'r themau, mae, mae, mae arbenigwyr ar y Mabinogion, maen nhw, dwi'n siŵr bod rhai yn, rhai yn chi'n yn argyhoeddedig yn, neu'n ymwybodol o hynny, lle bod yna themhau uh, yn, y, yn y ddrama hyn yma ac yn y Mabinogion, themâu Cristnogol hefyd, de, o'r canol oesoedd, de, gan yr ysgrifenwyr eis gwneud fatha natur, uh, natur urddas, um, uh, gwarth, sarhad a chywilydd, um, a hefyd i uh, moes wersi i bawb ymddwyn yn gyfrifol a peidio ymhel â ochr wyllt natur, ch'bo', a hyn i gyd. Ond dwi'm yma i sôn am hynny, ocê? Mae yna bobl lot gwell na fi sy'n gwybod mwy am hynny. Dwi yma i sôn amdan y themâu cyn geltaidd, achos mae'r mae bedair gainc... Mae'n anodd uh, siarad iddi. Mae'r uh, Mae'r bedair gainc, nhw ydy, medden nhw, y cynhara o'r um, 11 stori o, o'r Mabinogi sydd wedi goroesi. De. A darnau o stori sydyn nhw, de, dydy'r hydrod y stori sydd hynna'n ddim yn, yn, yn, yn yn gyfan gwbl gyda wedi goroesi. A mae yna lot mwy dim dar goll, yn does. Wedyn, y bedwar gainc, y bedair gainc ydy rhai cynhara maen nhw, oherwydd bod nhw'n ymdri, ymdrin â byd cynharach fydd lle oedd um, uh, diwylliant a, a duwiau a chredoau'r Brysoniaid. Chi, wedyn, uh, yn enwedig felly, de, y bedwarad gainc. Rwan, de, enwedig y bedwarad gainc, oherwydd A mi sylwch chi bod yna lot fawr o hyd a lledrith a bod yna lot mwy o ddiwiau Celtaidd yn cymryd rhan yn nhw. Felly, er mwyn sôn amdan hyn wan,

Wel, da ni'n gwybod bod y, y Celtiaid de, yn um, y bobl oedd gan... Ma, da ni'n gwybod bod yna rhyw 300 a hanner o dduwiau gen nhw ar draws Ewrop i gyd. Dim ond hynna, Derry, da ni'n gwybod amdan. Fe crefydd polytheistig, ond ai crefydd yn teu rhywbeth arall? Achos um, be oedd nhw'n wneud oedd creu duwiau i ymgyrffori bob math o bethau. Um, Mae yna ryw 30, 33 ella o dduwiau dan ni'n gwybod amdano oedd yn gyffredin drwy Ewrop i gyd ganddyn nhw. A wedyn mae'r lleill i gyd yn fan dduwiau y, y llwythau unigol. Ond beth nhw'n wneud oedd creu duwiau. Pam felly? Oherwydd mae pobl animistaidd oedd nhw. Dyna ddoedd eu cred nhw, bobl animistaidd. A mae hynny yn golygu... Mae nhw'r diffiniad i chi wan, sborio I fi vaguely oedd neud o. Ma nhw animistic ocê yy gred- credu ym modolaeth ysbrydion unigol sy'n byw mewn gwrthrychau a ffenomenâu naturiol. Ocê? Ma nhw'n credu mai ysbrydion yn bodoli yn bob peth. Yn y gadar 'ma os liciwch chi, yn y carpad 'ma, ch'mo'? Yn y camera 'na. Dwn i'm. Ond yym ma' ma' nhw'n petha naturiol, dydi'r camera 'im yn naturiol nadi? Nadi. Tybed. Wedyn, a hefyd, Maen nhw'n credu ym modolaeth bodau ysbrydol sydd ar wahân neu efo'r gallu i wahanu o gyrff. Okay? A'r trydydd diffiniad ydy yr hypothesis, ynde, sy'n dal fod yna rym anfaterol yn animeiddio'r bydysawd. Okay? Reit, a da chi'n cofio, da chi gyd yn gwybod amdan Doctor Brian Cox, yndych? Ynde? Y Doctor Brian Cox, ynde? Yn fyd enwog a dyn talentog iawn. Lot mwy talentog o fi a lot mwy golygus na fi hefyd. Yr un merchaid. Dych chi'n meddwl? Anyway, dych chi'n... Wel, diolch ti'n chwaer yn hwyl. Eto ddyn ngwraig i'n byd chwaith. Anyway, oedd um, Brian Cox o gyda fo yn audience oedd rhywbeth tebyg i beth dwi'n neud wan, ond efo lot mwy o ffeithiau call. Um, oedd o'n dweud, uh, ddoth na ddyn yna fo security guard oedd o ar rhyw focs, a beth gynnu fo yn y bocs ma oedd y diamond mwyaf yn y byd. Mae Brian Cox yn ysgwyd y diamond ma, fel hyn. Pan dwi'n ysgwyd hwn wwan, mae, mae bob proton a niwtron tu fewn i bob atom tu fewn fo yn ysgwyd i bob man, mae ddo'n de. A dwi'n stopio, maen nhw gyd yn dod yn ôl i'w lle. Yna, gret fyna pawb de. Ia, da iawn. Ond nid yn unig hynny, pan dwi'n ysgwyd y diamond ma wan, mae bob proton a niwtron yn mhob atom tu fewn y diamond ma, ynddo? Ynddo? Ac yn y stafell mae i gyd, a wna dorri stori yma fyr, ac yno chi i gyd hefyd yn eich cyrff i gyd yn ysgwyd ac yn dod yn ôl i'w le. Ond nid yn unig hynny, pan dwi'n ysgwyd y diamond ma, mae bob proton a niwtron yn mhob atom yn, yn y bydysawd. yn ysgwyd, ynde? Ac yn dod yn ôl i'w le pan dwi'n stopio, yna de, reit de. Ond doedd y Celtiaid yn glyfar, e? Doedden nhw'n oedden nhw'n gwybod hyn, rhywsut yn ei gilydd, oedden nhw wedi dysgu bod hyn yn bosib illa, de, chwa. Ond ta waith, mae hwnna'n um, uh, un elfen o'r crefydd animistaidd yma, lle. So oedden nhw'n creu i diwiau A dyna, os da chi isio deall am dan um, gredoau uh, hen ddiwylliannau, drychwch ar ei chwedlau nhw o hyd. A mae'r themau yn ei chwedlau nhw, um, a byddai'n cyfle, um, sôn am y rei sydd yn digwydd yn y bedoredd gain gwan, a'r cyntaf ohonyn nhw ydy bod y duwiau yma yn mynd a dod rhwng y byd yma. Mae'r sylwch chi ar y bedwaredd gainc bod yr, um, yr, uh, y byd ysbrydol yn digwydd yn y byd yma. Chwa, mae yna cyfeiriadau at rannau o Gymru yna llall. Ond mae'r diwiau yma, maen nhw'n byw mewn rhyw... Chi, mae, mae gen nhw ganolfannau cair dathil, cair arianrhod, llefydd goruwch naturiol, da ni'n gwybod lle yn union maen nhw, tra mae llefydd eraill yn y chwedlau yn cael ei nodi fel llefydd deuaryddol yng Nghymru. Chwa, wedyn mae'r byd yma, yn bodoli yn ein byd ni, sef, a mae hynny'n dangos, achos y Celtiaid oedd yr unig bobl Indo-Ewropeaidd oedd yn credu mai nhw, mai dyn greodd duwiau, nid duwiau greodd dyn. Chwa? Mae yna lot o chwedlau, ambell i chwedl yn dweud bod y dyw yma di wneud y bobl yma yn y llall. Ond storis di hyn i egluro Sut gath cenhedloedd eu creu? Mae cred sylfaenol y Celtaidd, Celtiaid ydi bod dyn, duwiau o blith, dynion. A felly, er enghraifft, y chwedl fawr yn uh, un o chwedl, chwedlau mwyaf enwog yr Iwerddon, y Tuaha De Danann, Tylwyth y dduwies do dan nhw. Oce? Reit? A dyna be di yr bedwaredd gainc de. Sôn am plant. Dôn. Dôn di'n enw ni ar dan nhw. Dan nhw oedd y brif dduwies sydd wedi rhoi dŵr hyd i... hyd... roedd hi henw i'r afon Donwy, y Daniwb, a llwythi o afon- afonydd eraill drwy drwy Ewrop. Wel mi nath y Tuatha Mae'r gair tuatha, reit, mae'n cael ei sbelio tuatha, okay? chi ar bapur, okay? mae'r ma un un gair a tylwyth, okay? pobl dan nhw, ydych chi? So, tylwyth, mae'n ffordd e. yn ôl i chwedl nhw, mi ddyn nhw symud i Iwerddon, a maen nhw hyd yn oed rhoi dyddiad, os ydych chi, de, um, dau fileniwm cyn Crist, chwa. A rydd tuatha danna'n gyrraedd Iwerddon, Ynde? A wedyn dysgu ei sgiliau goruwchnaturiol. Ch'mo'? Hy- hynny 'di, y duwiau yma, plant Dawn, teulu mawr o dduwiau 'de. Bobol oedden nhw, ch'mo'? Chi, a wedyn... So dyna 'di'r tŵaha de dannan, a mae o... m- m- ma' nhw'n rhedeg, mwy ne' lai, yn paralel efo y bedwaredd gainc. Achos tua hade het annan plant dôn, a wedyn y bedwaredd gainc math fab math onwy. Mae'r bedair gainc i fod i sôn am pryderi, dyna be dio, ond dyw pryderi ond yn ymddangos un waith neu ddwy mewn dwy o'r geinciau. A wedyn, y'ch chi, so, ond am math fab math onwy. Ond nid yn unig am math fab math onwy, am blant dôn, y'ch ch'mod ynde, mae gennych chi, er enghraifft wan, yn y tua hade het annan mae gennych chi y duw Nwaha, Ne nwa nud. Oce mae'n anodd efo'r s- spelio fe. Nwada. A pwy oedd o? Nudd. Pwy oedd Nudd? Yym Lludd ap Llefelys. Rhyw rh- chi o gainc arall mae hon 'de wrth gwrs 'de. Yy dim cainc ond yy stori arall o'r Mabinogi 'de. Yym Duw iachau a Duw cŵn. O'n nhw 'di sylwi bod cŵn yn llyfu clwyfa er mwyn iachau clwyfa. A wedyn so mae 'na gyf- dyna ll- pam bod y yn cynrychioli iachau a cŵn. Chi A pwy oedd um, nwydde? Okay. Mae'n job cael y pethau mae'n iawn. Nwydde a'r getlan. Okay. A'r getlon. Be mae hynny'n olygu? Llaw arian. Chi, nydd llaw eraint de, yn yn chwedl ni de. Chwa? Mae nydd wedi troi'n llydd rhywbryd yn y canol oesoedd am ryw reswm. A maen nhw wedi ffeindio teml iddo fo yn Lydni. Mae'r gair Lydni'n dod o, o, o llydd. Chwa? A wedyn, mae'r ddau yna Yym, y dda- yr un un Duw ydyn nhw yn y ddau ddiwylliant yn yn Werddon ag yng Nghymru. Mae yy ma' nhw ma' nhw'n rhyfela, mae Nudd yy yn stori nu- Lludd a Llefelys yn cwffio yn erbyn un o'r pla- tri pla ddoth i Brydain. Y cynta 'di'r Coraniaid. Pw oedd y Coraniaid? O, Corachod medden nhw ynde? O na, os sbïwch chi fewn i'r gair ei hun ma' nhw yym ma' Mae bosib iddyn nhw fod y Cori Tan i llwyth oedd yn byw, o, Celtiaid oedd yn byw yn Lloegr, a nhw'n newid i henwau i Coriel Tawfi wedyn, chwa. Wedyn, yn y rhyfeloedd hynny, mae nydd, neu lludd os liciwch chi, yn cael torri fraich i ffwr a mae'n cael llaw arian yn ei le fo, ynddi. Mae nwyd yn cael yn union rhywun fath, cael llaw arian, chwa. Wedyn, y nesa o'r

yn digwydd yn y... yn y... a wedyn ma' nhw... ma' gofanon... go- be' 'di o? Duw, gwaith metel, gof, dyna lle ni'n cael y gair gofaint, gof, yn do- i- i- hyd heddiw 'ma 'lly. A wedyn yym mae o hefyd yn dduw ond eto yn berson. Be' am Gwydion a Gilfaethwy? Wel, be' 'dyn nhw? Ma' nhw'n cynrychioli yr yym dewiniaid 'ma, yr rhei derwyddon oedd nhw ynde? Ych chi, ers talwm, ynde? Ond maen nhw wedi cael eu newid i ddewiniaid rwan. Fatha mae'r duwiau wedi cael eu newid i dylwyth teg, bellach, chi'n gwybod, oherwydd Cristnogaeth hyn a llall, de. Wedyn, um, wedyn, um, ia, so maen nhw wedyn, wedyn mae'r derwyddon yn ei mysg nhw, yna offeiriaid, oedd yn, yn, yn, yn cynnal yn, yn rhedeg crefyddau ac arferion crefyddol y Celtiaid, ac oedden nhw'n awdurdod moesol ac awdurdod gwleidyddol os liciwch chi, achos nhw oedd yr unig beth oedd yn uno y cannoedd o lwythau Celtaidd yma drwy Ewrop, yr unig beth oedd yn uno nhw i gyd efo'i gilydd, heblaw am yr iaith wrth gwrs, iaith proto-Celteg a wedyn Celteg. Wedyn, um, ond dyna, dyna nhw oedd yr unig foes. A, a, a pam oedd nhw'n awdurdod? Oherwydd bod nhw'n cymuno efo'r byd ysbrydol yma, lle oedd yr Y miloedd o ysbrydion yma oedd y Celtiaid wedi greu i gynrychioli yr holl elfennau a phob planhigyn a phob peth, de. Nhw oedd yn cymuno efo hwnnw, achos oedd hi'n gymdeithas amaethyddol, ynde, yn doedd? Ych chi, ac oedd yn dibynnu ar y tymhorau. Oedd y derwyddon yn gallu... O'n nhw... Da ni'n gwybod bod nhw'n yn, yn experts ar yr, ar seryddiaeth yna llall, da ni'n gwybod hynny o'r, o'r calendr yn gal, y Colvini calendr, maen nhw wedi ffeindio wedi cael ei sgwennu yn Galeg. Um, Mae'r Chi, mae o cystal, os nad gwell na, y Mayans. Oedd y Mayans wrong, doedd? Dwi ddim byd yn dod i ben. anyway. A wedyn, um, swn i'n gallu mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen, ond nhw oedd yn cymuno chi, a maen nhw'n digwydd yn y chwedlau yma, nhw ydy'r bobl yma sydd yn ddewiniad, ond dyn nhw'n cael eu rhestru fel diwiau. wedyn, mae gennych chi Lir,

greu Duw yr enw Llŷr, ch'bo', personoli rwbath, ch'bo'. Wedyn, da ni'n dod wan at Math, oce? Math fab Mathonwy. Mae o... Mae o'n frawd i Dôn, oce? Dôn, y dduwies fwya drwy Ewrop i gyd gin y Celtiaid. Yym, Danw yn Iwerddon, wrth gwrs. Wan, be mae'n olygu y, yr enw Math fab Math Onwy? Reit, wel, mae'r gair math, ynde? Mae wedi cael ei brofi i ddod, mae yna rei bobl yn dweud bod o'n dod o'r, or proto-Celtaidd yn golygu um, ma, matw, yn golygu arth. Dyna ddim yn ei sens, oce? Okay? Achos yn Werddon, mae, mi oedd Mi oedd y gerdd, y gair, am arth yn tabŵ, am ryw reswm gath o'i wneud yn tabŵ gin y crefyddwyr cynnar. Anyway, mae'n dod o pre... Be di math? Da mae o'n olygu, oce? Yn Proto-Celtaidd, mati, oce? Goedeleg a'r Hen Wyddelog, maith, oce? Cymraeg a Cymraeg Ganol, mad, Llydaweg, Llydaweg ganol a Llydaweg hyd heddiw 'ma ynde, mat, o, Llydaweg fodern, mad, ied mad ma' nhw'n ddeud de, iechyd da, ch'bo'. Y Cernyweg, mas, Galeg, chi, y Gaulish 'wan de, yym, mat, chi, ma' nhw 'di ffindio hwnnw ar y calendr Coligny, so ma' nhw'n gwbod hynny. So, da, fab, Math o nwy. Math da eto, mae on yr elfen yna yn golygu duwdod, dach chi'n gwybod, a duwdod gwrywaidd fel arfer. Ynde? A'r wy ar ei benno yn golygu tir, felly tir y Duw da. Felly math ydy y Duw da o dir y Duw da. Dach chi'n gwybod? Dyna beth ydy o. Be, sbiwch chi wedyn yn ôl i'r uh, stori y Tuaha De Danann, Ynde? Mae gennych chi un o'r prif dduwiau yn fanna sydd yn fab i Don, mae yna rhai yn dweud, rhai eraill yn dweud bod nhw'n bod o'n frawd, a mae yna ambell un yn dweud bod o'n dad i Don. Y, yr, um, y dada, oce? Okay? Dyna fe, mae hwnnw'n dod o'r gair, mae gennau rhywle, um, mynd yn ôl i proto-Celtaidd eto, dwi'n cofio hynny, ta waith, um, Dyna ma'n olygu enw i, y Dagda. Dagda ma'n cael ei sbelio ond Dada dach chi'n ddeud. Yym so y Duw da ma' hwn yn olygu, dyna be' 'di ystyr o. Felly ydi Math yn gyfystyr eto ŵan a- efo yy y Dada yn Iwerddon? Yym so ma' hynna'n dangos i ni faint mor hen ydi'r chwedl 'ma. A chi yym so hwnna 'di un o'r themâu cynta un o'n i isio yy drafod a Mae'n edrych chi ofyn cwestiynau fi wedyn, oce? Okay? Ac o, hefyd yn Iwerddon mae gennych chi um, der, derwydd, derwydd ddiwiau, chyfo, um, y bobl yma sy'n mynd ac yn dod rhwng y byd yma, y dimension nesaf. Mae yna rei bobl gallu mynd rei diwylliannau, oeddwn i'n neud y fath erstalwm yn, dim fi'n bersonol, ond ni'r Cymru, yn uh, siamans fysa bobl yn sôn amdano nhw wan, chyfo, yr ofyddion, chi ofets, chi ofyddion ymysg y derwyddon, oedd yn gallu mynd i'r byd arall 'ma ac os liciwch chi ma' hwnna'n bodoli dydi achos os 'dach chi yn mynd i fewn chi drwy bob matha o o betha drymio yym llafar ganu yym cyffuriau beth bynnag ch'mo' 'dach chi'n mynd i rywle arall yn 'ych pen ynde? A'r petha 'dach chi'n gwrdd yn fan 'na Ydych chi'n dweud bod nhw ddim yn bodoli? Cos maen nhw'n bodoli, cos da chi'n gweld nhw, cos mae yn eich pen chi, chwa. Mae'r mae holl beth yna yn gymlath, ond y derwydd ddiwiau, mae yna lwyth yn nhw'n Iwerddon, mae nhw math, mathgen a mathnws. Okay? Mae yna lwyth yn nhw. So, reit, math, da ni'n gwybod o'n pwy di o. Yndan? Da chi'n da chi glir fan, ha? Ynda? Yna fo, te. Oce, reit. So. Iawn ta. Thema arall sydd yn ymddangos yn ni, de, ydy y cosb drifflig yma, oce? Okay? Mae so, roi draw at y tynghedau yma munud, y tynghedau mae arianrhod yr oed. Ond mae yna gosb drifflig, oce? Okay? Dan ni'n meddwl, mae yna haneswyr ac archeolegwyr yn, yn, yn dechrau dod i ddall rwan mwy amdan hon. Da chi'n gwybod yr, y dyn na, y Lindo man, nhw wedi ffindio fo, ydy ei gorff o wedi goroesi yn y gors, chwa, um, wedi cael marwolaeth drifflig ynde, wedi cael ei, ei grogi, uh, torri wddw a twll yn ei ben, ia, beth ola. Maen nhw'n regro bod o'n yn ddyn o gryn Awdurdod achos odd o yn sbio ar beth gynno fo yn 'i yn 'i fal ch'mo' yn 'i stumog 'de. Sori os 'dach chi'n newydd fita. Ond yym wch chi mae o 'di diodda' cosb driphlyg neu falla bod o yn dderwydd o'dd yn rhoid 'i hun i ga'l 'i aberthu 'c'os o'dd gin gin y Celtiaid dim ofn y byd arall a ma' honno'n thema ddo' i at y munud. O'n nw'n credu bod y byd arall jyst cam i byd arall oddach chi pan o'ch chi'n marw ch'mo' a dyna fo a 'dych chi'n gallu dod yn ôl 'fyd wedyn. So yym y gosb driphlyg 'ma mae

i i fyw ymysg yr anifeiliaid a bod fel yr anifeiliaid a pam dach chi'n amser i'r anifeiliaid gael epil a cy- cymharu ch'o' be' dych chi'n galw fo paru ynde dach chitha'n neu' 'r un fath am flwyddyn gron sef elfen arall o hen gredoau yy gred y y Celtiaid oedd yym troad y tymhorau. Mae hwnna'n dango- yn dod i fyny mewn lot o chwedlau, er enghraifft pan oedd y, y dagda, y, y dada yn chwarae delyn, drwing, fel la de, oedd o'n gallu rhoi y tymhorau mewn trefn, chwa. Dyn oedd um, y themau yma, troad yr hod, blwyddyn gron yn bwysig iawn yn ei bod e, troad rhod, troad ffawd, troad y tymhorau, olwyn gron. A'r um, arian pres Cynghara, llwysi cynghara i fasu arian ym Mhrydain. Sylwch chi ar yr, yr um, cynllun ar, ar i coins nhw, ynde? Olwyn, wastad. Olwyn a hael. Mae gen i un yn fan hyn. Mae hwn yn replica o un o'r uh, coins cynfelyn. Okay? Trywad, mae'r ma, ma olwyn yma yn bwysig iawn. So mae'r gos briffig yma, mae'n ma troi nhw. A mae hyn hefyd yn cyffwrdd â thema arall yn dod i traws yym trawsfudo'r enaid dych ch'mo'. Ddoi at hon- honno eto yn munud de. Ond mae o'n rhoid ma'n troi nhw'n anifail ma'n symud mae'r enaid yn mynd i fewn i anifail. A wedyn ma' nhw'n dod yn ôl ar ôl blwyddyn gron a ma' nhw 'di paru a ma' nhw 'di cael epil do. A wedyn ch'mo' mae o'n mae o'n mae math yn bedyddio hwnnw a'i enwi fo. Thema arall bwysig ydy Be oedd y Celtiaid yn credu y gair, a bobloedd Indo-Ewropeaidd eraill, da ni'n gwybod o hanes y Vedas yn gogledd yr India, efo'u Brahmins nhw, sef eu derwyddon nhw, mae stwff nhw wedi goroesi mewn i, i brint, uh, i ysgrifen, a da ni'n gwybod, wel, mae, mae Hindwyaeth yn dal i fynd, nhw oedd y bobl cyntaf i, uh, yn y crefydd Hindw. Wedyn, um, so, y gair, does am byd yn bodoli tan da chi'n dweud fod yn bodoli. Ch'mo'? Mae gair a gwir yn dod o'r un un gwraidd air Celtaidd. Yr un un gair ydi o, mae'n golygu yr union un peth. So mae'n enwi, ch'mo', yr epil bach 'ma, droi fo'n ôl, droi fo'n ddyn, a'i galw fo'n hyddwn, ynde? Wedyn mae'n gyrru nhw'n ôl eto, yndydi? Y sawl oedd yn ferch y tro 'ma, ch'mo', yn ewig, geith o fod ŵan yn faedd Ynde? Faedd gwyllt. A llall o'dd yn garw geth o fod yn hwch ŵan, ch'mo'? Gweud yn fowr am flwyddyn gron arall ry. Ma' nw'n dod yn ôl mewn blwyddyn gron a ma' gynnyn nw epil a ma' new- m- bedyddio hwnnw a yy enwi fo, dod â fo i fodolaeth fel dyn a galw fo'n yn yym hych- hychgwn ie? Hychgwn. Ni, ie. A wedyn yym wedyn eto ma'n gyrru nw nôl ff- ffwrdd nac ia be' ddesh i yy by- baedd. Ŵan ma'n gyrru fe ffwr' fel Bleiddiaid, a maen nhw'n swopio drosodd eto, hogyn hogan, a maen nhw'n dod yn ôl uh, efo epil, uh, chi, mae, mae, uh, maen nhw'n gael fo'n bleiddwn, okay? mae'n bodoli gair enwi, chwa, bedyddio mewn ffordd. Ac, um, So dyna ni, mae'r y gosb driphlyg yma, y gosb erchill yma, a chi, oedden nhw'n heiddi, de, am... Mae'n amser sy'n ni? Dim lot ar ôl nawr. O, oce, okay, iawn, iawn.
Reit, so mae cosb driphlyg yn rhan o'r peth yma, reit, oce. Okay. A wedyn, ond, y tynged, dwan, a'r tynneg driphlyg nath arianrhod roi, de, Dim enwi tan dwi'n enwi fo, dim arfau tan dwi'n gwisgo'r arfau, a dim uh, chi, uh, gwraig o, o genedl ar y ddaear hon de. Mae'r tynged yma, mae o'n rhan bwysig um, dyngedfennol o diwylliant Werddon ac mae o wedi bodoli yma yng Nghymru hefyd. Hyd yn oed yn y canol oesoedd mae yna chwedl amdan Dafydd ap Gwilym, ynddo? yn, o na rhyw frenin yn Pwys wedi sarhau i fam o. So fe nath o gywydd gwawd I'r brenin yma, gair i'r brenin ddisgyn yn farw. Chwedl ydy ef sy'n dangos i ni bod grym barddoniaeth yn yn bodoli achos mae'r tynged yma'n perthyn i'r traddodiad geis yn Iwerddon, sef yym rhoi melltith ar rywun os liciwch chi, tynged, ynde, am dorri cytundeb dwyfol achos yr unig beth oedd yn uno y- yr holl yy lwythau yma i gyd oedd derwyddon yn wneud nhw dyngu llw ynde, a'r gytundeb a'r diriogaeth neu beth bynnag, de, yn enw'r duwiau. Reit, os oedden nhw'n torri'r cytundeb, oedden nhw'n pechu'r duwiau, a'r gosb am bechu'r duwiau oedd geis, ynde, tabŵ, tynged, gwaharddiad, chwa. Wedyn dyna beth yw'r er, er, er, Ie, yeah, oce. Okay. Reit, um, So, a, a chi, da chi'n cael, a wedyn mae yna gytundeb dwi fel mae pryderu wedi cael moch gan arawn brenin anwn dyw y byd arall. Dio ddim yn cael gwarad, dio ddim yn cael ei gwerthu nhw, na'i rhoi nhw ffwr. So mae Gwydion yn ei dwyllo fo i ffeirio dri am y pethau yma mae wedi greu yn y llenwch. Da chi'n gwybod y stori yn dech gobeithio. Reit, a hefyd... Un munud, Ed.
Iawn, oce. Achos mae'r sioe wedyn ar fynd. Dewis, de, dewis.
Mae dyn yn gallu dewis i ffawd yn hytrach na um, rhagluniaeth bod ffawd wedi cael ei, ei pethau. Mae hynna'n bwysig. Mae yna ffawd, oes, ond da chi'n gallu dewis. Dewis, de, mae diwiau'n cynrychioli ffawd, mae dyn yn dewis ffordd allan o'r ffawd yna. Mae blodeuwedd, druan, um, i dewis hi ydy y ffawd mae hi'n gael yna llall, reis. Dwi'n dwi sbidio fel dylan, dde. Genedigaeth anarferol, Y'ch chi, mae yna lot o hynny'n digwydd, okay? mae hynny'n rhan o beth. Rhwng dau fyd, okay? uchelwydd, um, planhigyn sy'n yn byw ar ben coedan, ond dydy o ddim yn coedan nag yn blanhigyn rhyd chi dros afon, de. dydy o ddim yn ddŵr, dydy o ddim yn ddear rhyd lle ag ath um, Llannerch yn ganol coed hefyd 'de. Llynnoedd pur sy'r ddau fyd. Ch'mo' ma'r holl betha 'ma i gyd, on' ma' rhwng dau fyd yn gwir b- lle mae pry- yym Gwydion yn lladd pryderi ma'n gallu defnyddio hud wrth wneud ymfelenrhyd lawr yn Maentwrog meddan nhw oce? Ynde tu nôl y grêps yma. Ynde? A wedyn chi ma'n gallu oherwydd bod o rhwng dau fyd ma'n gallu ma'n gallu defnyddio ei hud yn gryfach ynde? Tragwyddoldeb yr en- enaid, trawsfudo enaid o un peth i'r llall a ma' hwn ma' hwn a a 'dach chi'n gwbod y petha 'fo 'fo efo llwy sy 'di ladd llwy Nid ar farch, nid ar ddaear, ch'mo', nid ar yym tu fewn tŷ a nid tu allan, dyna pam yr holl, chi, mae rhwng dau fu- rhwng dau beth, gwawr, cyfnos, lan afon, ochr llyn, ch'mo' wastad. Yym ia. Yy dwi 'di neud o dros Pwyll a Hafgan a pob peth ar y llall, reit? Ond yym Blodeuwedd, creu Blodeuwedd, mae hi Do, mae hi on' hon 'di'r hwn 'di'r ola de. Mae yn arweinydd. Ia, mae hi de, mae'r yy Blodeuwedd Maen nhw'n creu, creu hi allan o blodau'r deri, coedan yn sanctaidd, doethineb, um, y banadl, eithin yn y llall, ynddo, blod, maen nhw'n fythol wyrdd, mae yna blodau ar yr eithin drwy, drwy flwyddyn i gyd. Uh, erwain, mae o'n iachau gymaint o bethau yna, restr ohonyn nhw, ynddo. Da chi'n cofio Dr Venter yn dwy flynedd neu dair yn ôl, yr oed lwmp o fater organig mewn petri dish, wedyn yn creu genetic cod bacteria i injectio fe fewn o, a ddoth o'n fyw a byw fel bacteria, fel y bacteria yna. Mae Gwydion a Math yn cyfuno i hyd a'i lledrith pwerus, byw a derwydd, ynde, ac yn wneud yr union un peth. Maen nhw'n wneud enaid i'r stwpyn o stwff organ, organic fa. Chwa?